Ogaitéramo ñande ára pytu. Mba'éiko jahasa la fin de semana? Jahasa porãmbánava. Paite ko peaha almeno ñande ko'e porãmba avei jey hína jopa. Ñe'ĩtéva ko. Bueno. Eh, ñande ko ñahendu amopurahéi ñamoñepyrũ tembiapo jepa.

Ojeporã na ñaiména a través del Facebook, tapichakuéra katu oheja la ikomentario momoite guive ñanderechaina, ohaiguýntema ápe ñande Facebook ñanderechaina, nomombe'u ñande mamoite guive ñanderecha ñanerendúina. Ñahenduvíno mba'épa he'i ñandéve ñande audio ikatu hag̃uáichama ñamohenda puraheikuáina pya'etémi ko ohojýma la ñande araho.

Iporã, ñambykyje katu ñahenduve purahéi ñamoñepyrũ ñane rembiapo ha'éva kay'uhápe purahéi.

Ñambojeguaka jaha ñane rembiapo hína kay'uhápe purahéiva. Porã heta tapichakuéra ñanderehe japysakãve ha jasarekópe avei. Namiápe guamaite irorýma nde mba'éiko he'ína profesor Aguilarpe ñane ky'ũ ha'e. Ñane vecino esténtegui ha atentamente mavave ñanderehe japysakãveina ha jasarekópe. Maite irorýma nde. Ha péicha ko ñande reinguáicha oĩma ñanderehe conectado hína ñanderehecha ñanerendu, miápe guamái. Teguiory. Ñanangirũ Nery Martínez, ha'e la zona de Maracaná, ñanderecha Mavina. Maitirorýnte guã Nery Martínez. Esarekóme mo'ã ñanderehe oína ñangirũ. Apéicha ñe'ẽmena a través del Facebook, a través de YouTube, a través de Radio Popular Nindeju TV. Pero vive ñe'ẽme oína. Ñanderekua ñanderecha ñanderendúva jepa. Iporã. Este día es día lunes, inicio de semana laboral, ñande ñangue apu'ãma, mba'apohára ja opáyma jepa. Atentamente maoína tembiapo rehe, ohenduimíta el programa rupi ja rohoma ore mba'apo avei. Pejave ñande ñangue, sí. Ohenduimíta ñande rembiapo he'i, hopi ja ñembosako'íma ñande ñangue. Ha ojerekuéhina mba'apohara opávo, ñahenduka ñande rũnga mba'apoharakuérape heta kuñañete ohechakuéra hína, seguridakuéra, péicha avei chiperokuéra, panariahára ñande rendúva ñande rũnga. Oĩgui g̃uarã maitei rory ha opitaha rupi avei ñande rendu ñande rũnga. Ha heta ko tapichakuéra jaguerohory hag̃ua ko ñande rembiapo ñembokatúva Radio Popular rupive, ojepa kai'u kape opurahéi. De cinco a seis jepa, ñambokatu ñane rembiapo ha jaguerohorýma ñane rũva, ñame'ẽ chokagui jevetémante. Ha ikatu ñañohenói, oiméramo jajerurese ũ puraheimi, ñaimérõ péva jajeruréntema. Ikatu ñañohenói, ha tekópa ha'e la fin de semana, vaíko angirũ rupi ha'e la kuehe la pende encuentro ñamombe'umína, oikóiko kuehe la encuentro ha'e. Bueno. Ndajeguerekóirõ marandu ñamombe'u eterei ojuvekue ndoipói la marandu ja'eterei añepa. Pero ñameñata ñande pronóstico mientras tanto ñande ñanderuguái ñande nane mba'éiko he'i Narangiru Genaro Ñanangiru don Aníbal Vera como siempre ñande nendu avei maite irorýma nde don Aníbal apecha avei aguete paso real pema tekóina don Felipe Maréko ñañohendu pihina Ma'ẽteko consejo peve rupi la ñande pujo'ãse porã. Oĩti rory a la gente de Paso Real ñanerendu hína. Maitei rorýma nde. Iporã, eh, jeporeka ñande mba'apohára opávo ñahendu hag̃ua purahéi ha upéi jajujey hag̃ua ñe'ẽngatúpe. Mba'apohára opa yvy oñahendu kamínere ogyave. Mba'apoháramo ñambosako'i mehna katuetei. 5 de la mañana con 27 minutos. Mba'etekópa hína avei en el mercado municipal ña Gregoria. Oime ñande rendu mavio, oime katuetei jaopu'ãma avei hína.

tapichakuéra mba'apohara opágui ñamomaitei ajapóva tapichakuéra mba'apohara opáyma ñanenungaséi ha ñamomaitei chokua purahéi porã reve ñane rembiapo pa'ũ rupive jakay'u hendikuápe ikosina rupi pe hogaguy rupi katuetei ningo ñanerendu ñanerenguáire katu ñañohenóiramo tapichakuéra al 85 95 95 88 mamoite guive jajohecha ñañohendu ñe'ẽita ko ñanerenguáire ñanerenói ha ñanemomaitei ajapa al 0985 eh, 95 95 88 línea de la radio pe ñande línea de la radio y exclusivo de la radio lleva y por ñande maite vino también acuerda ñande dentro de la zona de Santa Librada ñande dentro uy no maite ro ribonde de topa ñande ya pues acá bien de no buena la gente de Santa Librada Ha'e ñanderenguáva ñande resaina a través de YouTube. Ave, estamos transmitiendo en vivo también a través de YouTube ajepa ha Maitiro rývante. Heta ku tenduha oñende jaku sakapa atentamente oñende rembiapo rymiape guã. Maitiro rývante. Péicha avei mene ikatuetei ñanerendu, hína tapichakuéra Paraguái purahéi grúpo pegua, ikatu omombe'u ñande amoite guivépe ñanerendu ñanerũgua hína. Ya el amigo cacique mba'éiko he'ína mi gran amigo mba'éiko oiko ndehegui. Ha péicha hína jepa, ñanerũgua oñe'ẽ oñe'ẽ conectado a través de Youtube, a través del Facebook, a través de TV Box.

Ejeporakata se ag̃uiténtema oĩ ña hendoete avei. Médico ava. Mba'éiko ñande ko'ẽvina ña Gregoria ñande ko'ẽ porã porque en el mercado municipal na. Méramo ñande ko'ẽ porãko iporãitéva. Mba'éiko ha'e pehe'i ñande pronóstico del tiempo. Ñamboreko audio, ñahendumi amo'ã ñande audio ha upéi ja Hikuái mba'épa he'i ñande renduha reina. Ñamo'ãke py'aite ape ja jajeporekáta ñambahasa g̃uarã nde audio angirũ. Bueno, eh, preparami nde ñahendúmi la hi'audio.

Eh florcita minteriosa ha che suerte míva oĩnte ko che. Repokatu bien de DJ Bebe. Che suerte míva oĩnte ko che ha florcita minteriosa. Bueno. Japorekánte va ñande hese ha ñahendúma purahéi. Ñahendukavéna purahéi ñande rugua opa yma ñamombe'u ñande pronóstico, teguamasa java oikuaáma ñande rugua hína. Che suerte mío oĩnte ko che.

Bueno, ya volcó a las 5 de la mañana con 45 minutos. Pues ya gente, uh, ya gente pura hey, ya voy a acá. A ver, ya le pro que yo voy pura hey, va. Este domingo ya las 5 de la mañana con 45 minutos. Ahí por allí, cuando mi gente de pronto combate copa y nada. Oye, comportada, ya para este día.

Iporã. Ha heta kotevẽcha kuéra ñanderehe japysaka ha jajesarekovéina a través de Youtube ha a través del Facebook. Ñahenduka jahechaka'ína ñane rembiapo aveína. Tapichakuéra ñanderehe ha ñanerendu.

Mira que te di topa yo esa cabina. A veces yo nangiru Edgar Fermín Cañete, muite Maracaná guía, ñande resa, ñande rendu, hina. Maite iroruma de a la gente de Maracaná. O ñande resa conectado a ver. Afecha jey en la zona de Araujo Cue ñande rendu ñande rengu haine maitei rohry avei ha tapicha kuéra camionero kue aja kua ñande rendu ma avei katu tei ñande rendu ma ñohõi ohasáva ku ñande kuru guastýgui alguno oho hacia Villegas tymi ha ohendu oho tembiapo hína alguno tu oho hacia Asunción oñepa

Ha ko'ẽrõ jeko aháchena 22 de agosto tavarandu ára jeva. He'íte áko aún mbo'ehára mba'e ko'ẽrõ ñande visitami ajepa. Día del folklore ajepa hína ko'ẽrõ árape. Jaguereko tenduhára maitĩ mba'e chepa. Buen día Abel ha mayma ohendúva hína ne programación aje'i ema oime japysaka pe programación-re hína ko'ág̃a ja aiméma Luis Alfonso tapýi kuarahy'ãme rojopy chupe ka'ay hína cada uno la ore marte aparte la ore ka'ay aparte che ipohãva ha'e ipoha'ỹre ha'e péicha nde ha'e pohã ndo'úi he'iha Ome'ẽma péicha hína ñemongeta pe ápe hína ha ápe ambohasa nde hendie neinforma hag̃ua mba'éichapa ha la audiencia-pa la reunión kuehe guare tuicha la reunión ra'e. Néi Luis, eh, profesor. Ha tekove la. La reunión-pe añeguápe heta la gente oĩse solamente kuehe ajapu'aimi lo que añe'ẽmba ajapo adirigir la reunión ha. Oĩkuri el Concejal Municipal Miguel Noria, la Representación de la Junta Municipal ha oroñomongeta tuichágui pe Ley 6.808 rehe. Oúvo aveigui karai Celso Rojas yvy Pytãgui, ha'e omyakã hína Comisión de Centro de Discapacidad de Ipa por Lugarpe ha hetaiterei tapicha aceptar, ha'e oĩ parte jasykañýgui. Pe dirihénte aguahẽ asy avei ha hetaitemi tapicha ijapy ha oiko la karu guasu. Oĩ kuri avei El Payaso Pepito pe amitãnguérape ombohuga asy mitã'i chuguikuéra una partida'i ijapýta. Entonce rogueru chupe avei ha ombohuga la mitãnguérape ha upéi katu ojeservíma la karu guasu oñondivepa kuri. Entonce iporãikemíkuri hela encuentro, solamente che Nakombativéima la mesa familiar la claro voi maeme'ẽkuéra porque ajustetereí la domingo musical folclóricove, ajustetereí ohechami umi cheasykatu voi, cheasykatu voi ha porã la tiempo ha transmiti porã la rapeĩ jojaha'ỹ kuehe amigo Venancio hína ha entonces ha'e súper bueno che ikumpáta los amigos, che ningo péva pe programación sagrado che guarã ha'e O alema de la media hora a las una hora peneñe'ẽ hesoka la diez y veintidós ha ha'éma guéri ñanepitãrõ vaiha roju megue katu tereiko tipo ári ha roñemboja la diez y media upépe che rembiapo arateĩ rojaha'ỹme osẽ tuicha rei mba'e osẽ kuaã upe avýre añeñóvare che reko tuicha pe programación upe ajejapo ha la no cortaba yamo luz ha'e ndoúi yamo arapochivai mba'e osẽ ha la che asy estéik ma'ẽ amo hína la che sy maunlao ma'ẽnte o lo mismo nde aguahẽra che lo día domingo domingo musical folklórico pe añe'ỹ guave la entonce iporãitemi la aty ovy'apa tapichakuéra ogue'a ha la juguetemi de anomí ojuga heta la mitã'ichuri ha'e heta la tapicha ijaty akue dikapasitado ha ha'e'ỹva avei o combati gui kuehe ára mitã'i alinita rógape ha ko'ág̃a oñomongetáma mbo'eha iñirãnga

Ha jeporekamína ente tei che rruvia porã ñamokatumi jepe ñamomaitemi ne angirũ profesor Lorenzo-pe. Ha'éngo che rruvia porãnte voi. Jeporekánte pe ñande seña ha jokua yma purahéi ha péna oipohánako ra'e iporã la ty ra'e ha Lu'i angirũ Lu'i. Oiména upe rupi he'i ae. Bueno, ña hendu napurahéi jaguerekóma cinco de la mañana con cincuenta y tres minuto ña jokuaíma purahéi porã teĩ che rubia porã. Ha'éma che rubia porãite.

Colegio rova ahecha oprepara kuehe la jeroky rendag̃ua aveces hay oga'i ahecha oprepara paite pehẽnguéigui omiáre katu ña ñañemongeta hína jepagui ña katu ñande ñande visita hína ko'ẽrõ mbo'eharakuéva mba'e jepa katu ñaharõta chugui katu osténgo hína lo de róa ro'andegui la mbokatu hína jepa la tavarandu ára voi otro colegio ko ndahechái la ombokatu Artigas, mba'etekópa hína ñaípa preparádo hína. Prepará piko hína álgomi. Eh, ko'ẽrõva. Rogar lahecháma ombokatu hínaguy. Kuicha'arãnte lahecháma ojapo ombokatúva la oga'i. Hi'ãita ningo ou avei ko'ẽrõ'arã pyhareve voi jakay'u ha omombe'u mba'eichaitépa hína la preparación jepa.

Imitãngo ojepa ou ñanevisitahína mbo'eharakuéra, ñañemongetahína Día del Folklore jajeva. Ha ñakordina hag̃ua jaguereko ñande línea ha'e vaina 094 531 345. De la radio oe ndohabilitai la upéicha jave, pórke la de la radio pya'e opyta hyepýpe ha avese ohenói la mitã ha nekatúpe ñañatende. Ah, ña coordinata una cosa lleva al 0.84.531.345. Peave katu ñañohenói. Bueno, a ver ñañongeta hina lleva hañe'ita ko ñanirũgue a ñande rendu, alguno hendu ha omombe'u la mbo'ehárape lleva ñanemandu'aha hina hesekuéra lleva. Ñe'ĩta ko alguno tapicha ojetopa jepysakãme ñande rembiapo reve. Ha ñaha'arõta ñanerũguévape, ñaha'arõta ko'ẽrõ eh, ñanerũgua mbo'eharakuévape, escuelaha rupi ojetopa hína ajepa. Ko ñande táva Kuruguatýpe, taha'e de, taha'e la de Roa, de Artiga, eh, omhína ko katu hete'i mia treinta y cuatro Kuruguaty ñembokatúta avei hína he'i. A veces avei de Estroche, ñaha'arõta chuguikuéa. La ivisita ko'ẽrõ árande. Ñe'ẽite hag̃ua jepa, ñamoañete. Eh, ñande ko ñereko ápe ja ko'ẽrõ ja preparáta la ñande sep avei ña mbojeguakáta avei, ña moimbáta avei la ñande tricolor, ajepa la ñande arpa, ñande mbaraka. Ñoguerekovaite hína avei, ñambokatúta ko'ẽrõ upe avei. Este díagui japreparátama la ñande sep, ñambojeguakátama avei la ñande radio ofisína japa. Heta ohasa tapichakuéra ohecha avei, ñaguereko ikiape ñande árpa, oĩmbaite itykuihina japa. Bueno, ha ñaharõta ñane'õnguépe ko'ẽrõ ikatu ñarevisita, ojalá que ñane rendu mbo'eharakuéra ha omog̃uahẽ, o sea, vía telefónico ikatu iki ñane ndive ahí llamada rupive ahí sin problema, pero hi'ãitéma ko la og̃uahẽ oĩjepa. Ipytu'ovéta ko la ñag̃uahẽ ñañemongeta, ñamombe'u mba'éichapa oñembokatu oñemboguatáta hína la tembiapokuéra jepa ko'ẽrõ. Ñahenduvéi mba'épa eikuaa. Buen día compañero la porteína Tranquilo. ha ahendu la ñande radio hína sa'ypy térã sure jaiku'i guave ha Ha upéi Abel, ña hentupy Blanca Cabellera, che Wilma, Adela Maidana hína, ha pe ahendu la una pakova hína la nde programa. Néi, péicha hína ñane irũnguéra lagúnapa ko'ápe ñane rendu hína Blanca Cabellera. Ha ko'ẽrõ oñehentúta, ko'ẽrõ oñehentúta pórke ko'ág̃a ja og̃uahẽma angirũ silguéro katu hag̃ua chembokatu hína Ronda de los Pueblos. Ko'ẽrõ oñehentupaitéta tapichakuéra pedído péro ojaguerakóma ahendado hína jepa Blanca Cabellera ko'ẽrõ oñepyrũve tembiapo las cinco pyhareve ja ñehenduetétama oĩ. Ha'e ko'ã rupive ore rembiapo ha ko'ẽrõ'arã iñaitãkõ ñane ainunga ñane renógui ha okorrine ñanendive roho tareave la nde prográmave. Katu hag̃ua che ñemongeta mba'épa rembokatúta hína, iñaiteva'erã jepa ñane renói al ocho cuatro, quinientos treinta y uno, tres cuarenta y cinco-pe mbo'eharakue-rã ág̃a. Néi, ha rupive ore rembiapo ha og̃uahẽ mangiru Javier Silguero katu hag̃ua che mbokatu hína Ronda de los Pueblos. Taupeicha.